Hello, CCL technology in nan kut kan tlaih hna. Atutan cu phone kan hman tikah kan i ralrin awk phun sarih in van langhter ka duh. Phone hi ho paoh nih kan i naih ciomi a si. Sinabe in kan phone kan neihmi hi a hman zia cheukhat cu thiam lomi tampi kan um i cucu atutan ah keimah nih ka ruah khawh tawk le keimah nih ka hmuh khawh tawk te kha kan i ralrin awk phun in van langhter ka duh siahcun kan ot colh hna lai. Ka YouTube channel te hi subscribe le apong ummi darkheng le all timte ka hme pek ve law cun ka Facebook page simi CTL Technology te zong hi like ka hme pek ve te ka a pakhat nak chama battery battery a phone i anunnak apak pakhat a si battery um lo ahcun zeitluk phone ṭha hmanh nei law battery ai tel lo si ahcun a laka a si cucaah cun a battery hi biapi taktak mi si a battery hi mi cheukhat nih cun dawng lak lengmang in kan hman tikah cucu battery rawh a fawi tuk cucaah cun a tlawm bik pakul in a tanglei ṭum lo tiang lawnglawng kha kan hman si ahcun kan battery kha a sau a kan ngo deuh lai i pakul a phak si ahcun tun khawh lengmang kha i zuam hna si ti chim ka duh. Cheukhat cu mei a ngah lonak khua lei si si ahcun phone kan tun tikah hin zeidah um kan ti si ahcun meitha darnak te ah battery cycle battery hi ti bantuk tete ah khin tun kan hmang tawn im khi khi a ṭha lo taktakmi si. Cucaah cun meitha a der tuknak kan tun siah cun phone battery rawh a fawi taktak ve. Makhat kan ralrin dingah battery kong van chim ka duhmi si. A pahnihnak ah game hi si. Phone lai le nih phone kan i neihmi hi a ṭha tukmi um tuk lem lo. Cucaah cun a ṭha tuk lo tikah khin kan phone nih a calh lo tiangin game chia i game i celh kan hmang. Khi nih khin kan phone khi a rawhter theo tawn. Cucaah cun kan phone nih a celh lo tiangin game i celh lo ding cun game hi chiah lo khawh deuh in kan kan hman si a chau deuh kan nguh lai ti kha pahnihnak van langhter ka duh cun a pathumnak ah zeidah si kan ti cun system update tuah hi a biapi takmi si le setting zone te ah khin system update tuah hung zat si ahcun setting zone te khin a san mi ten one number a hung chuang lai makha system update tuah za cang tinak si makha system update khi tuah zat tuin tuah lo in a thla in a kum kan liam ter se cun kan phone kha a chong kho cun kan phone kha hoi nak in lan a chia deuh kho cuca cun system update kha kan tuah langmang deng van langtar ka duh mi si pali nak ah Aipur Taksin atu hnu phone a chuak tharmi ahcun zeidah um kan ti si ahcun Aipur Taksin timi um le mac zeidah si kan ti ahcun mit thazaang damnak a si phone kan zoh tuk tikah kan mit hi tam tuk a kan hrawh khawh ve caah mac Aipur Taksin te cu kan hman piak si ahcun kan mit tam tuk thazaang a tanter a hlei in zaan caan ah hman ding i sermi si cucahcun Aipur Taksin hi kan hman si ahcun kan pum ngandamnak caah a ṭha ve ti kha pali nak van langhter ka duhmi si cun a panga nak ah Phone thlalang a kuai tikah mi cheukhat cu phaisa ka nei lo, thlennak ka nei lo tiin kan phone thlalang a kuai tikah saupi chia kan hmang. Makha kha a ṭha lomi si. Makha phone thlalang kha a kuai sual si si ahcun a rauh hlan te ah kan thlen ding kha biapi taktak. A kuai hmun in kan hman. A cawng lem lo hiti phun in kan umpiak peng a si ahcun kha a karlak a kuaimi te khan hnawm dip tete a lut lai a donghnak cun a seh tiang a ṭhih khomi si caah phone thlalang a kuai sual si ahcun kan thlen colh ding kha biapi taktakmi a si. Ruknak van langhter ka duhmi cu phone tunnak hri hi si. Mi cheukhat cu phone tunnak hri hi kan duhmi paoh kan thlen. Kan phone tunnak hi um lo tikah midang phone tunnak kan sawh, midang phone tunnak kan hlan ma kha ṭha lo taktakmi si. phone kan cawk lio i amah original ai telmi phone tunnak te kha kan hman pek awng si cun kan phone tunnak hri zong kha midang kan hlet hna lo ding kha a biapi taktak mi si cucaah cun phone tunnak hri hi atu le tu lek thlet lo in amah tunnak te in kan tunnak ping se cun phone sau deuh kan mu lai ti kha van chim ka duh mi si pasarihna adongnak van chim ka duh mi cun phone cover Phone bawm kan ti lai cu. Phone kha var hi biapi tak ve mi cheu kha cu phone kan i cawk tikah kan phone a thar kha mipi sinah langhter sar deuh duh in phone khavar tat lo kan hmang. Ma cu a poi taktak mi si kan thlak sual tikah khavar um lo cun a kuainak kha a fawi deuh hrimhrim. Cuca cun khu phone khavar kan tat si si ahcun kan phone kuai kha tam tuk a chanh. Hralh lo tein phone khavar hi kan hman ding kha a biapi taktak ve mi si. Phone sau deuh kan nguhnak dingah phun sarih kan chim mi hi kan zapi tein kan tuah khawh ve dingah sawm kan duh hna ma cucu na tuah ve sin caah ṭhathnemnak tam pem pek lai ti zumnak ka nei ka video zohtu nan zate cungah lunglawmnak tampi ka nei